Helo i chi gyd, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn saff. Yym dyma fy nghyflwyniad i nes i ar diwrnod deg wrth i mi gwblhau yym diploma Trauma Informed Schools neu ysgolion sydd yn gwybodus am drawma. Yym gobeithio newch chi gyd fwynhau. Felly dyma dipyn o cefndir amdana i yym dwi'n athrawes cyfnod sylfaen ac yn gydlynydd anghenion arbennig yn Ysgol Kingsland yng Nghaergybi. Ma' 'na 190 o blant acw yym mae gin i 25 pump o blant ym mlwyddyn un a un cymhorthydd yn gweithio efo ni yn y dosbarth. Yym fyswn i'n deud ers i fi ddechra fod yn cydlynydd anghynion arbennig ac ers hefyd i mi fod yn fam fy hun dwi 'di sylweddoli pwysigrwydd lles a iechyd meddwl plant a ni fel staff fel oedolion yym os nad ydi yr iechyd meddwl yn ei lle ac os nad ydi'r plant yn teimlo'n saff efo ni pa obaith sgynnyn n'w o fod yn agored i ddysgu ac i'w llwyddo i'w llawn potensial? Dipyn am Gaergybi, mae'n ardal grêt i weithio ni. Mae'r plant yn llawn bywyd ac yn aml iawn da ni'n defnyddio'r term what you see is what you get. Um, mae'n gartrefol iawn yma, dwi'n teimlo'n lwcus iawn bod mi'n cael gweithio yn yr ardal yma. Ond fel sawl ardal yng Ngogledd Cymru, mae'r plant yn dod ato ni o gefndirodd heriol ac maen nhw'n blant bregus a mae'r teuluoedd yn fregus. Yn enwedig dros y cyfnod Covid rwan, da ni wedi sylweddoli pa mor fregus ella ydy ein teuluoedd ni. Dros y blynyddoedd dwytha, da ni wedi derbyn plant ifanc iawn sydd llawer mwy heriol nag oedden nhw estalwm. Ymddygiad nhw'n broblemus, diffyg iaith a diffyg y gallu i gyfarthrebu, diffyg dealltwriaeth o'i hemosiynau a'r gallu i greu perthynas. O'n i wastad efo diddordeb o wybod pam bo' hyn yn digwydd ond nes i rioed feddwl bo' trawma ac effaith trawma ar blentyn yn ca'l gymaint o effaith. Yym ar bob sleid mae gen i dyfyniad oedd yn popian i fyny yn 'y mhen i bob tro oeddwn i yn ca'l diwrnod o neud y diploma Um, ac yr un cyntaf sy'n dod i'm henni ydy It's Never Too Late. Di byth rhy hwyr i wneud rhywbeth. Felly dyma fynd ati i ddechrau yn y nosbarth yn hun. Do what you can when you can. Gwnewch be fedrwch chi, pan fedrwch chi. Sut fyddwn ni'n mynd i fynd ati i ddeffro synhwyrau a systemau chwareus ym mhlant? Dewch i chwilio am yr oxytocin a sut o'n ni'n mynd i gynnal hynna yn, yn y nosbarth i. Cyn i mi hyd yn oed ddechrau gweithio fe unigolion ac altro ethos yr ysgol, o rhaid i mi ddechrau efo nosbarth yn hun. Dechreuais defnyddio llai, yn llais yn fwy, defnyddio llais i ddangos diddordeb yn beth oedd y plant yn ei wneud, matsio llais y plentyn pan oedden nhw'n dangos hapusrwydd neu'n cael tantrym neu meltdown, defnyddio fy llais i ddangos llawenydd, hapusrwydd a chyffro, a dangosodd y plant newid yn syth. Oedd y nwtha hefyd yn dangos llawer mwy o ddiddordeb yn beth oedd yn digwydd ar lawr y dosbarth. Felly ddoth gradd mewn drama reit handi i fewn yn fanna. regulate, sut oedden ni'n dysgu'r plant rheoli beth oedd yn digwydd tu mewn iddyn nhw. Da ni wedi bod yn defnyddio lot o mindfulness, y meddwl garwch yn y dosbarth. Da ni wedi creu ardal synhwyrau, defnyddio bubbles creu poteli yn dawelu fynd adre efo nhw a dysgu'r plant sut i anadlu gyda symudiad- gyda'r symudiadau y glitter yn disgyn. Jyst newid y petha bach fel hynna yym mi nath o ddangos newid yn y plant. Dyma un frawddeg ddudodd un o'r plant i fi yym flwyddyn dwytha rŵan miss you forgot the fist bump felly sut i gryfhau yr chwara' a'r chwilfrydedd o fewn y plant y dosbarth fist bumps oedd hwnna'n rhywbeth nes i ddefnyddio. Pan nes i ddechrau defnyddio'r fist bumps, nath yng nghyfforthydd ei ofyn, be ar wyneb y ddear ti'n neud? Ond mae'r plant wrth i bodd a fyw i mi anghofio. Mae hyn rwan yn rŵtîn dyddiol ni, sef creu y perthynas, cynnal y cyswllt llygad a gwneud iddyn nhw deimlo'n saff cyn i'r gwers ddechrau am y dydd. Drwy gwneud hyn, da chi'n gweld y lefelau o'r oxytocin yn, yn codi a mwd y plant yn gwella am y dydd. Da ni hefyd yn defnyddio'r check-ins bob bora. Sut wyt ti'n teimlo heddiw? Pa fath o dywydd wyt ti heddiw? Pa bwdin fysa chdi heddiw? Neu jyst gofyn, sut wyt ti heddiw? Defnyddio gemau, synhwyrau, mwytho dwylo yn gilydd, defnyddio pluen i beintio gwynebau'n gilydd, creu rhifau neu llythrennau ar gefn yn gilydd, gemau sy'n chwareus ond hefyd yn datblygu'r perthynas cymdeithasol y plant. Oedd hyn i gyd yn dechra agor y synhwyrau o fewn y plant ac o'n i'n gweld newid ynnyn nhw'n syth. Dwi'n meddwl oedd creu yr attachment 'na a creu y berthynas um, chwareus yn y ddosbarth yn rhywbeth oedd rhaid i mi edrych arno'n bersonol. Um, mae cyfarch y plant wrth y drws yn y bora wedi newid neu mi oedd o cyn Covid. Um, Dwi ddim cweit fel yr athrawon Americanaidd 'na sydd efo ffyrdd gwahanol o gyfarch unigolion ond jyst bo' 'na gyfarch yna yn y bora bod ei enwa nhw'n ca'l ei dweud a'r cyswllt llygad 'na efo'r plant a rhieni yn y bora. Yym o'n i'n arfar ista ar 'y nghadair yn barod i ddechra dysgu fel o'dd 'yn cyn bennaeth ni wedi drilio mewn i ni. Deg munud i naw yn y bora, deg munud o rhifedd neu siarad Cymraeg yn cychwyn y dydd ond bellach Dwi 'di newid hynny a fis uwth y drws yn lle fy nghymhorthydd ac mae hi yym yn eistedd ar y mat yn disgwyl amdan y plant a braf hefyd oedd cael y cyfle i siarad efo rhieni ga'l gwbod unrhyw negas neu pryder oedd ganddyn nhw. Un peth oeddwn i'n defnyddio'n amal ydi rydw i wrth y modd efo ti. Defnyddio camoliaeth drwy'r amser, gwneud i'r plant deimlo'n bwysig, gwneud i'r plant bod deimlo bod nhw'n golygu rhywbeth bwysig i mi. Ac wrth gwrs, tynnu coes, defnyddio'r ochr chwareus. Felly dyma fi mynd ati i feddwl am yn astudiaeth achos ar gyfer diwrnod deg y diploma. Felly dyma ni plentyn A. Mae plentyn A yn blentyn blwyddyn pedwar felly 'di o ddim yn 'yn nosbarth i ond dwi wedi ddysgu fo o'r blaen. Mae plentyn Anne fachgen clyfar, mae o'n hoffi gwybod sut mae pethau'n gweithio a mae ganddo fo diddordeb mawr mewn hanes. Yn yr ysgol mae plentyn A wedi cael trafferth ofnadwy creu perthynas a creu ffrindiau. Mae o'n aml iawn yn siarad efo plant ac oedolion mewn ffordd cas a brwnt ac mae'n cael trafferth mawr delio gyda'i emosiynau ac yn teimlo'n andros o rwystredig, yn enwedig pan tydi pethau ddim yn mynd ei ffordd o. Dechreuais sylwi bod plentyn A'n eistedd yn y swyddfa'r pennaeth yn fwy aml ac yn colli amser chwarae. Es i holi'r athro dosbarth beth oedd wedi digwydd. Roedd plentyn A wedi bod yn ddigwilydd yn gas efo'i ffrindiau ac wedi ateb yn ôl gan yna taflu ei hun ar y llawr a chael meltdown. Gofynnais i'r pennaeth os bysa'r plentyn yn cael dŵad efo fi i helpu fi roi gwely glân i'r bochdew. Ac felly dechreuodd y berthynas rhwng y plentyn a fi. Cafodd yr hedyn ei blannu y byswn i'n gallu bod yn ei emotionally available adult. Dechreuais creu rhaglen ar Motional i blentyn A. O gen i syniad bod ganddo fo overactive rage system. Roedd y graff yn profi hynny. Rhoddodd y rhaglen syniadau i mi ar beth i'w wneud gyda'r plentyn A. Unwaith eto roedd y plentyn a'n swyddfa'r pennaeth, ac yn aros i mewn am yr wythnos. Eto, roedd o 'di bod yn ddi-gwilydd wrth siarad gyda'r athro dosbarth ac wedi cael meltdown anferth. Gofynnais os byswn i'n cael gwneud big empathy drawing gyda'r plentyn. Roedd o'n eistedd ar y llawr yn swyddfa'r pennaeth, felly dyma fi magu'r hyder i ddechrau'r sgwrs, gan ddefnyddio'r sgriptiau wedyn roeddwn i wedi ddysgu ar y cwrs troma. Ti yma eto? Waeth i chdi ga'l set dy hun efo dy enw di yma ddim. Ti yma mor amal. Dwi isio trio help dwi isio trio deall pam wt ti'n teimlo fel hyn. Nei di helpu fi ddeall pam ti'n teimlo mor flin? Ok miss. A dechreuodd cerdded gyda fi. Gwrando i ddeall a ddim i ymateb. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth pwysig um, i ni gofio ac rhywbeth pwysig oedd yn cael ei drilio mewn i ni wrth i ni wneud y cwrs troma. Nes i ddechrau tynnu llun. Fel o'n i'n tynnu'r llun, dechreuais gyda... Sgwn i, pa fath o geg allai roed yn eich dydws? A cyn pen dim oedd o 'di cymryd y mensal gen i ac 'di cario mlaen tynnu'r llun gan ddweud I'll do it and you've forgotten the school badge on my jumper. Wrth weithio drwy'r Big Empathy Drawing, dechreuodd Ji siarad am beth oedd wedi digwydd, gan enwi'r emosiynau ddaru o deimlo y bore hwnnw, a beth oedd wedi digwydd iddo pan oedd o'n teimlo'r emosiynau yna. Dyma'r llun cynta' nathon ni. Dyma llun y plentyn a nath o roid ceg trist arno fo ei hun. Fel 'dach chi'n gweld o'r llun to'n i ddim yn ca'l bob dim yn gywir ma' 'na sawl croes yna. O'n i'n enwi'r emosiyna roedd o'n 'u deimlo ac odd o'n croesi n'w allan. Nesh i gynnig bod o'n syrffedu ar y gwaith? Na, do'dd hynny ddim yn gweithio. Dim dyna be' odd o. Nesh i gynnig bod o yn gweld y gwaith yn am- yn anodd. Na doedd y plentyn ddim yn gweld y gwaith yn anodd o gwbwl. Nathon ni fynd ymlaen i drafod sud oedden ni'n meddwl yr o'dd athro yn y dosbarth yn teimlo pan odd o'n ymddwyn fel hyn. Ac yn y pen draw mi ddudodd o bod y sŵn yn y dosbarth yn rhoi cur yn pen iddo fo a bod o'n methu canolbwyntio ar ei waith. Defnyddio'r arddull pês gyda'r plentyn. Mi ddechrau ni'n defnyddio'r arddull pês. P am play. Dechreuais drwy ddefnyddio iaith mymryn yn chwareus yn swyddfa'r pennaeth. Acceptance. Dim barnu idd- yy ymddygiad. Derbyn yr hyn sydd wedi digwydd. Felly nes di ymateb fel hyn oherwydd. Cy am curiosity. Sgwn i, os wyt ti'n teimlo fel hyn oherwydd. O'r llun, dych chi'n gweld ym mod i wedi cael sawl peth yn anghywir. Empathy. Dwi'n gallu gweld dy fod ti'n teimlo'n flin, ond beth a bod pethau'n anheg iawn, a bod pethau anheg wedi digwydd i ti. Dywedodd A ar y diwedd, Maybe I'll ask my teacher if I could work in the ystafell fach on my own. Then the noise won't be so loud. Cardiau emosiynau. Cardiau emosiynol. Er bod plentyn A yn chael hi'n anodd iawn i greu perthynas gyda phlant ag oedolion, pan ddaru ni edrych ar y cardiau emosiynau dewisiodd y plentyn dau allan o dri cerdyn oedd yn ymwneud â phlant a chwarae. Daeth yn amlwg fod y plentyn yn unig yn crefu am berthynas a ffrindiau agos. Oedd rhaid creu cyfleoedd i'r plentyn gael gael chwarae a chreu ffrindiau, creu perthynas positif os oeddwn i am drio gwella ei ymddygiad. Mi ddaru ni weithio ar tre tywod gyda'r plentyn. A'r dull ddaru ni ddysgu o'r cwrs Trauma Informed Schools. Mi ddaru ni ddysgu'r dull wain, wonder, Imagine, notice, empathy. Sgwn i, I wonder, sgwn i. Be sydd yn digwydd yn y tre tywod yma? Dwi'n dychmygu bod y plentyn yma yn teimlo'n drist neu yn hapus. Dwi wedi sylwi Tydi bob un plentyn ddim yn chwarae. Ac yn dangos empathi ar y diwedd. Dwi'n siŵr fod y plentyn yma'n teimlo'n drist. Yn tre tywod y plentyn yma, mi ddangosodd o gêm beldroed a fo yn chwarae gyda'i ffrindiau yn y gêm beldroed. Gofynnais iddo fo, Pa fath o ddiwrnod ydy hyn? A dyma fo'n ateb, diwrnod da, efo mam a dad yn gwylio fo'n chwarae pel-droed gyda'i ffrindiau. Athyn ni mlaen i greu tre tywod arall. Nes i ofyn iddo fo, allu di ddisgrifio diwrnod trist y mywyd y plentyn bach yma yn y tywod? A be ddisgrifiodd o oedd fo a'i ffrindiau yn swyddfa'r pennaeth. Neb yn cael mynd allan i chwarae, y pennaeth efo'r pêl wedi dwyn y bêl, a mam yn y gornel yn edrych i mewn arnynt. Ar y diwedd, nes i ofyn iddo fo ddisgrifio, lle ddisgrifio diwrnod gwych ym mywyd y plentyn yma, ac oedd o wrth i fodd yn creu y tre tywod yma. Oedd ganddo wen mawr ar ei wyneb. Ymweliad i'r sw oedd o. Efo'i deulu a'i ffrindia. Ar ôl bod ar y rhaglen Motional, o'n i'n gallu dewis gweithgareddau oedd yn siwtio y plentyn. Felly gweithgareddau oedd yn gweithio fo grŵp bach o blant. Gweithgareddau yma yn cael eu cynnal mewn awyrgylch tawel ac yn hamddenol fel bod digon o amser i allu cyfarthrebu'n gymdeithasol rhwng y plant. Gemau nes i ddewis oedd dyfalu'r llun, lle maen nhw'n cymryd tro i dynnu llun ar cefnau ei gilydd, dwylo cyfeillgarwch a chwythu swigod. Wrth creu ein Big Empathy Drawings, bum yn siarad am perthynas a pwy sydd yn bwysig i'r plentyn yn yr ysgol ac adra. Bum yn trafod llawer o pethau positif yn ei fyd. Dechreuodd y cymhorthydd dosbarth neu check-ins gyda fe gan y bora ac ar ddiwedd y dydd. Cyfle iddo rannu ei bryderon ac yna dechrau o'r newydd y diwrnod wedyn. O'n i'n gweld bod y plentyn yn colli ei dymer yn hawdd a bod lefelau toxic stress o yn uchel. Felly sut oedd mynd ati i gael y toxic stress yma i lawr? Un ffordd oedd be oeddwn ni'n alw'n y Saesneg yr talking interves- interventions, sef siarad a gwrando. Un amser cinio, gwelais y plentyn yn eistedd yn y meithrin. Oedd o'n beichio crio. Roedd wedi cael ei anfon yna i eistedd i feddwl am ei ymddygiad yn, yr, yn y neuadd yn ystod amser cinio. Wedi, oedd o wedi ei cholli hi'n llwyr yn y neuadd, o dros ryw gardiau Pokemon, a tro hyn roedd y pennaeth yn mynd i ffonio mam a dad. Oedd o'n torri galon. Daeth y plentyn efo fi yn nosbarth a dechreuais ar fy sgript. Alla i weld y bod i'n upset? Neu di ddeitha fi? Nei di helpu fi ddallt? Dechreuodd o siarad a ddaru o'm stopio siarad am ddeg munud. Drwy ddefnyddio gwrando empathig a gwneud i i'r plentyn deimlo mod o'n barod i mod i'n barod i wrando, dechreuodd ymdawelu a gofynnodd can I draw a picture of it for you? Sut oedd edrych yn ôl ar bethau Reflect? Beth oedd y camau nesaf ar gyfer y plentyn yma? Sut oedd helpu fo ddeall yr emosiynau a'r ymddygiad yma a cefnogi'r plentyn a chreu cyfleoedd iddo greu perthynas gyda'i gyfoedion? Defnyddio oedolion allweddol yn yr ysgol i wneud y talking interventions. Helpu'r plentyn i labelu'r emosiynau ac adnabod yr arwyddion. Defnyddio tywod fel ffordd o ddeall ei ymddygiad. Cynnwys y plentyn mewn sesiynau ELSA. Dysgu'r plentyn am yr, am yr ymennydd, beth sydd yn digwydd yn ei ymennydd pan mae'n cael y meltdowns. Oedd, mi fydd o wrth ei fodd efo hynny. A dyma ni'n mynd i edrych ar yr ysgol, yr ysgol gyfan. Dangosodd canlyniadau holiadur ACES nes i gyda mam o tri o fechgyn yn ein ysgol bod gan yr hogia sgôr o 11, sy'n andros o uchel. Mae trawma yn effeithio'r bechgyn yma bob dydd, mae presenoldeb nhw'n isel, sy'n drist oherwydd da ni gyd fel staff yn gwybod ma yn yr ysgol ma nhw saffa. Mae'r bechgyn wedi bod gyda ni ers iddyn nhw fod yn y meithrin a da ni wedi bod yn cefnogi'r tri gyda, chym, um, gyda cymor y gweithwyr cymdeithasol. Dangosodd asesiad Motional bod y tri gyda Insecure Attachment, Underactive Seeking System ac Overactive Rage, Fear a Panic System. Erbyn hyn, dwi 'di gallu rhannu fy ngwybodaeth am ACES gyda'r staff a mae bob un ohonom wedi gwneud hyfforddiant ar-lein ar ACES a 'da ni i gyd yn ymwybodol o gefndir y tri a pha mor fregus ydynt. Bellach, 'da ni 'di dechrau gweithio efo'r brawd hynna, sef yr un o'n i'n pryderu fwya' amdano. Dwi'n meddwl 'dan ni gyd yn gneud y petha 'ma yn 'yn ysgolion ni. Ma' ca'l y cyfla i neud y cwrs tro 'ma wedi newid 'ym mywyd i a mae o wedi galluogi fi sbïo ar effaith tro 'ma ar 'yn plant ni mewn ffor hollol wahanol. Os ydach chi yn ca'l y cyfla i neud y cwrs fyswn i bendant yn ei neud o. Mae o jyst wedi dangos i fi pa mor bwysig ydi lles lles ni fel staff a lles y plant. Felly y camau nesaf ar gyfer Ysgol Kingsland, um, oedd hyn y camau cyn Covid, a dwi'n meddwl beth mae Covid wedi wneud i ni fel ysgol ydy wneud ni cefnogi'n teuluodd ni above and beyond 'swn i'n ddeud a dwi'n gwbod bo' ni gyd wedi bod yn neud o. Ma' bob un ysgol wedi bod yn cefnogi eu teuluodd bregus n'w. Ma' bob un o'r staff wedi ca'l hyfforddiant ar y sgriptiau o sut i holi plant, sut i defnyddio'r arddull pês a waun, cyflwyniad i'r llywodraethwyr, a lles y staff ma' hwn yn rwbath 'dan ni'n datblygu fel ysgol. Erbyn hyn, mae rhai o'r pethau 'ma wedi digwydd. Do what you can, when you can.